F'dawn ir-riflessjonijiet qosra tagħna, ipprovajna naqsmu magħkom xi punti u aspetti sbieħ mill-Eżortazzjoni Appostolika li tana l-Papa Franġisku Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni, isimha magħha, sejħa imqanqla ħierġa mill-qalb ta' Ragħaj sabiex ifakkarna f'dik li hija s-sejħa li Alla għamlilna sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, li nkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba. Dan huwa kliem l-Appostlu Missierna, imma tassew aħna msejħin sa minn ġo fommna sabiex inkunu ħaġa waħda mal-Mulej li ħalaqna u ddestinana għalih. Hija sejħa li titlob impenn, Mhijiex mixja faċli, imma mhijiex impossibbli. Il-Papa jgħidilna, u hawnhekk hawn eku tad-diskors tal-predeċessur tiegħu Benedittu Sittax, illi l-Mulej ma jrid joħdilna xejn minn dak li hu tana fil-ħajja tagħna. Anzi, irid jagħtina iżjed, irid jagħtina l-ferħ kollu tiegħu. Ifirħu u thennew, għax tassew ħlaskom kbir fis-Smewwiet. Aħna msejħin biex insiru qaddisin u għalhekk niksbu dak il-ferħ li jibqa' għal dejjem. Alla jridna qaddisin u jistenna minna, jgħid il-Papa, illi ma nikkuntentawx ruħna b'ħajja medjokri. Kemm insewdu qalbna meta nħarsu madwarna u naraw insara illi qed jgħixu ħajja nisranija medjokri, Kemm jgħaddu? Forsi jmorru l-quddies għax inkella xi ħaġa tgħidilhom li ma jkunux irrispettaw il-preċett tal-quddiesa tal-Ħadd, forsi xi opra tajba ta' karità meta ssir xi ġabra, imma kollox jieqaf hemm. Mentri l-ħajja nisranija qed tistedinna biex nidħlu fil-fond tal-qalb ta' Kristu, biex inkunu ħaġa waħda, inħabbtu mat-taħbita tal-qalb tiegħu. U minn din il-qalb toħroġ imħabba bla qies għall-umanità. F'dawn il-ġranet qegħdin ukoll nħarsu lejn il-figura tal-Papa Pawlu Sitta, illi kien ta' ispirazzjoni kbira għall-Papa Franġisku. Il-Papa li ħabb lill-bniedem imma ħabb lil Kristu u li jfakkarna li nsiru qaddisin billi nħobbu lil Kristu u nħobbu lill-bniedem. Aħseb ftit, ħija, oħti, kif int tista' ssir qaddis. X'inhuma dawk il-ġesti konkreti, żgħar, forsi insinifikanti għal ħafna oħrajn madwarek, illi int tista' twettaq fil-ħajja tiegħek biex tilħaq il-mira tal-qdusija. Ftakar illi ssir qaddis mhux meta tmut, imma issa, hawnhekk, dan hu l-mument, tħallix għada, tagħmilx dak id-dnub illi tgħid imbagħad għada nibda, Le, ibda llum. Ara llum x'tista' tagħmel biex issir persuna aktar aħjar u biex is-soċjetà li tgħix fiha, biex il-Knisja li tgħix fiha tagħmilha xi ftit aħjar. Hekk tassew, xi darba, anzi ngħidlek issa, tista' diġà tifraħ u tithenna, mhux għax għandek ħafna ġid, mhux għax għandek xi karriera, mhux għax għamilt ħafna suċċessi fil-ħajja tiegħek, imma proprju għax ksibt l-aqwa teżor, li huwa Kristu Ġesù, l-għajn ta' kull Qdusija. Dan hu l-awgurju li għamlilna l-Papa Franġisku, dan hu l-awgurju illi jien nagħmel lilek illi tassew issir qaddis jew qaddisa.